Xandla xa Holobye wa Ndzawulo ya Vutshila na Ndzhavuko Paul Mashatila u endzerile Xikolo xa le Henhla xa Soxanguve East a Pitori namuntlha. Xandla xa President Cyril Ramaphosa u kombele vadyondzi va xisati ku papalata ku engetela tinhlayo ta vadyondzi lava bihaka emirini. President wa tiko ra Amerika loyi a ku hlawuriwaka Donald Trump u vilerisiwa hi leswi a swi vulaka ku sariwa endzhaku. Kasi eka swa mitlangu, Mutlangi wa bolo ya milenge wa le Zimbabwe Tendai Ndoro u wisile eka xipano xa Zimbabwe Tolo. Xipano xa bolo ya milenge xa Cape Town City xi engetelerile kontiraka eka vatlangi Lebogang Manyama na Aubrey Ngoma. Vatlangi va xipano xa Guinea Bissau va hetile xitereko xa vona ku nga se sungula mphikizano wa Africa Cup of Nations xewani. Vakulukumba vo hlaya va ndzawulo va endzerile swikolo ku ya vona leswaku swi sungula tidyondzo namuntlha hi siku ro sungula. Xandla xa Holobye wa Ndzawulo ya Vutshila na Ndzhavuko, Paul Mashatila, u endzerile Xikolo xa le Henhla xa Soshanguve East a Pitori namuntlha tanihi pfhumba ra ku pfula ka xikolo. Mashatila u vula leswaku vadyondzi va ka ntanga wa khume kumbe Grade 12 va fanele va tirha hi ku tiyimisela ngopfungopfu eka dyondzo ya Maths tanihi leswi ku nga xikolo xi ri xoxa Soshanguve xi endlaka dyondzo ya Maths ku nga ri Mathematics Literacy. Un'wana wa mudyondzisi exikolweni lexiya, Clement Ngoveni, u boxile leswaku va tsakisiwa hi ku va va kuma nseketelo ku suka ka Ndzawulo ya Tidyondzo no va va na ntshembo leswaku nyan'waka xikolo xa vona xi ta tirhela ehenhla swinene. Ngoveni u ri ku va va endzeriwile hi maxathile swi tikomba kahle leswaku xikolo xa vona na xona xi tekeriwa enhlokweni. Xandla xa President Cyril Ramaphosa u kombele vadyondzi va xisati ku papalata ku engetela tinhlayo ta vadyondzi lava bihaka emirini va ha ri vantsongo. Holobye wa Ndzawulo ya Tidyondzo ta le Hansi Angie Motshekga na Ramaphosa va amukeriwile eMEC wa Ndzawulo ya Tidyondzo exifundzheni-nkulu xa Free State, P. Mokgoyi. Xifundzankulu xa Free State xi kumile mbuyelo wa le henhla eka Grade 12 kumbe Matric eka lembe leri nga hundza kasi loko swa ha te tano, Tidyondzo a ti sungulanga eswikolweni swa xifundzatsongo swa le Vhembe na Mopani namuntlha exifundzheninkulu xa Limpopo hikwalaho ka leswi tirhisiwa swin'wana swi nga se yisiwaka eswikolweni leswi. Masiku yambirhi lawa ya hundzeke, Ndzawulo ya Tidyondzo ta le Hansi yi tshembise ku yisa tibuku na switirhisiwa swin'wana laha va tshembise leswaku swi ta va swi yisiwile namuntlha. Tidyondzo ti ta ya emahlweni endzeni ka tikamara ta xikadyana. Eka makumenharhu wa swikolo leswi nga hisiwa no onheteriwa hi vakombisa ku vilela n'waxemu wa Vuwana exifundzheni-nkulu xa Limpopo, laha vaaki a va vilerisiwa hi xiboho xa Huvo ya Mindzelekanyo ya Timasipala. Premier wa xifundzha-nkulu xa Gauteng David Makhura na MEC wa Ndzawulo ya Tidyondzo ta le Hansi Panyaza Lesufi va pfurile ximfumo xikolo lexintshwa xa le hansi xa Brownfish Valley a Soweto Xifundzankulu lexi xa ha tikeriwa ku va xi amukela vana va ka grade yo sungula na ya vunhungu laha va nga endla swikombelo swo amukeriwa hi ku tirhisa vukorhokeri bya inthanete. Xin'wana xa swivangelo xo hlwela ku amukeriwa ka vana i nkayivelo wa swikolo no hlwela ka vatswari ku endla swikombelo swa vona swa va va amukeriwa. Kasi tolo, Leswi swi vula leswaku swi nga ha teka nkarhi wo tlula n'hweti ku amukela exikolweni vana lava vatswari va vona va nga hlwela ku endla swikombelo swa leswaku va amukeriwa eka lembe-xidyondzo ra magidimbirhi na khume-nkombo. Ndzawulo yi vula leswaku magidi makume-ntlhanu-n'we wa vadyondzi a va se amukeriwa eswikolweni swo hambana-hambana eGauteng, leswi swi kombisa leswaku va ta sungula ku va va amukela lava nga titsarisela khale. Hi hala tlhelo, Vatswari vo tala a va ha swi tivi leswaku va ka mati va suseka yini tanihi leswi vana va vona va nga se amukeriwaka eswikolweni. Holobye u vula leswaku i ntirho wa mfumo ku vona leswaku vana hinkwavo va amukeriwa. Miehleketeleriwa loyi a hehliwaka hi nandzu wo dlaya no lava ku dlaya endzhaku ka loko a ta va beleserile vanhu vambirhi eka xin'wana xa swipotso emugangeni wa ka Nkuzwani exifundzheninkulu xa Limpopo u vonakarile ekhoto ya majisitarata ya Tiyani namuntlha. Mulawuleri wa maphorisa ya Hlanganani Warrant Officer Stephen Makhuvele u vula leswaku Mehliwa Mthike Khetani wa makumembirhi na mune wa malembe hi vukhale u langutanile na swihehlo swo dlaya no lava ku dlaya ka loko a ta va baleserile vavanuna vambirhi endzhawini leyi ku nwiwaka kona switswotswi matakuxa ya siku ra vu makume nharhu na n'we n'hweti leyi hundzeke. Holobye wa Ndzawulo ya Vutleketli Tipoy Peters u vula leswaku vunyingi bya tinghozi leti humelelaka emagondzweni ya tiko minkarhi ya manguva ya masiku yo wisa na ntsako no tlangela lembe lerintshwa ya vangiwile hi vanhu vo chayela va byitswile, ku chayela hi rivilo lerikulu ku tlula mpimo na ku chayela hi vusomfa. Eku sunguleni ka vhiki, holobye u tivisile leswaku gidi madzana nkombo na khume mune wa vanhu va hundzile emisaveni eka tinghozi ta le magondzweni ya tiko hi minkarhi ya masiku yo wisa. Lefta endzhaku ka loko n'wanuna wa le KwaZulu-Natal a khomeriwe swihehlo swo chayela hi rivilo lerikulu egondzweni ra N2. Loko swa ha te tano, Holobye u vula leswaku ku ta va na nhlengeletano yo kanela hi ku engeteleriwa ka milandzu leyi vachayeri lava chayelaka hi rivilo lerikulu ku tlula mpimo na lava nga landzeleliki milawu ya le magondzweni va fanelaka ku va va rhwexiwa yona.

President wa tiko ra Amerika loyi ha ku hlawuriwaka Donald Trump u vilerisiwa hi leswi a swi vulaka ku sariwa endzhaku hi tlhelo ra tipolitiki endzhaku ka swiviko swo ka swi nga tiyisisiwangiki swa vateki va mahungu va Amerika swa leswaku xiyenge xa vuhlori etikweni ra Russia xi hlengeleti vuxokoxoko mayelana na yena eka xiviko lexi a xi tsaleke eka xihangalasi xa mahungu xa manguva lawa Twitter laha a nge ko va mahungu ndlela yo lava ku n'wi onha vito. Muakatiko wa tiko ra Nigeria loyi a hehliwaka hi ku fambisa ndzhawu leyi ku xavisiwaka mirhi exifundzheni-nkulu xa North West u herisiile xikombelo xakwe xa beyili. Muehleketeleriwa wa makumemune-mbirhi wa malembe hi vukhale u khomiwile n'hweti leyi nga hundza endzhaku ka loko maphorisa ya ta va ya yile emutini wakwe ku ya secha laha va nga fika va kuma makumembirhi-ntsevu wa vavasati ku katsa na n'wana kumbe muntshwa wa khumemune wa malembe hi vukhale. Mulamuleri wa xiyenge xa maphorisa yo lavisisa tiyisisa vugevenga bya xiyimo xa le henhla xa VaHawks, Tlangelani Rikhotso, u vula leswaku ntshamo wo tengiwa ka nandzu lowu wu ta sungula hi siku ra vumakumembirhi n'hweti leyi taka ya Nyenyenyani eKhoto ya Majisitarata endhawini leyi mhangu yi nga humelelela kona. Loko hi langutisa eka ta mintlangu, Mutlangi wa bolo ya milenge wa Zimbabwe Tendai Ndoro o wisile eka xipano xa Zimbabwe loko ti Warriors va ta va va tlanga ku ringana na Cameroon hi goli yin'we eka yin'we eka ntlangu wa vona wa xinghana lowu a wu tlangela eYaoundé eka madyambu ya siku ra tolo. Mutlangi wa xipano xa Orlando Pirates, U ve a huwisa tigoli ta khumembirhi eka xipano xa yena eka nguva leyi, laha swi tikombaka ku fomo ya yena yi kongomanele eka xipano xa rixaka loko va languta eka Africa Cup of Nation leyi nga ta sungula emaheleni ya vhiki. Ndoro u huwisile bolo ku suka ka Colbert Malatji hi minete ya vukhumemune. Xipano xa bolo ya milenge xa Cape Town City xi engeterile kontiraka eka vatlangi Lebogang Manyama na Aubrey Ngoma leti ti nga ta koka ku fika lembe ra 2020 na 2021. Mukaputeni Manyama na Ngoma va vile na fomo ya kahle na xipano xa Cape Town City loko xi ta va xi kota ku kuma xidlodlo xa Telkom Knockout Cup laha sweswi xipano xi nga vona swi fanerile ku va xi hlayisa talente leyi va nga na yona. Mutshami wa xitulu, John Comitis, u vula leswaku va le ku vekeni ka ndhawu ku va vona leswaku va fanele va tshama va ri emahlweni ka xipano xa Ajax Cape Town ku endlela ku hlayisa vatlangi lava nga na vona. Vatlangi va xipano xa Guinea-Bissau va hetile xitereki xa vona ku nga si sungula mphikizano wa Africa Cup of Nations hikwalaho ka timali leti va nga kokeriwangiki. Xitereke lexi xi fikile emakumu endzhaku ka loko vatlangi vanharhu va ta va kongome eka president wa tiko ku va va ya burisana na yena mayelana na timali leti va kolotiwaka no tshunbisiwa ku va va hakeriwa kambe va nga hakeriwi. Leswi endle leswaku president a va tshembisa mali ya vona leswaku va ta yi kuma nakona va le ku tilulamiseleni ka mphikizano lowu nga ta sungula aGabon ku suka siku ra vu khume mune n'hweti yaleyi ku fika siku ra vu ntlhanu n'hweti leyi taka. Guinea-Bissau. Va le ka ntlawa wa A laha va nga ta va va tlanga na Gabon hi Mugqivela eka ntlangu wa vona wo sungula wa ximfumo. Ku suka kwalano, va ta va va hlangana na Burkina Faso xikan'we na Cameroon eka ntlawa lowu. I ku hela ka mahungu ya Ririmi ra Xitsonga, kasi loko a ri mina Nyeletwa Kamnyuku, ni ri a hi hlanganeni nakambe nkarhi lowu taka. Inkomu.